Na mũgakorwo mũkĩmenyanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩ ihinda rĩega tũcoke gũcokeria Mwathani ngatho nĩ ũndũ wa gũtũiga, o na nĩ ũndũ wa wendo wake igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Rekei twambie gĩthomo gitũ na mahoya. Mwathani, nĩ twagũtĩa na twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wendo waku, o na nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ Mwathani nĩ ũratwĩciria na meciria mega na ma thayũ. Thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa kũmenyera ngoro citũ ona gũthiĩ na mbere na gũtũrĩithia Ngai. Ona tũkĩanjia gĩthomo gitũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tũhaya atĩ ũrotũtongoria na ũrotwarĩria na ũrothiĩ na mbere na gũtũhe hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhaya na gũcokia ngatho. Amen. Amen. Koguo harĩa ũrĩ uh, hũrĩra andũ anyu thimũ na arata aku othe ũmamenyithie atĩ gĩthomo kĩho na nĩ hĩndĩ tũrambia reke ithuothe tũcemanie haha

Uh, ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma ibuku-inĩ rĩa Isaia uh, 40 kwambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na inyanya kinya 31 rekei tũthome twĩ ngwatanĩro anga wee ndũrĩ wamenya ona kana ũkaigua atĩ ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene Jehova o we ũrĩa wombire ituri ciothe cia thĩ, ndooragwo nĩ hinya o na kana akanoga. Ũhoro wake wa ũrĩa amenyaga maũndũ ndũngĩtuĩrĩka. Mũndũ ũrĩa ũũrĩtwo nĩ hinya nĩwe ũmũheaga hinya, nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũhoti nĩwe ũmuongagĩrĩra ũhoti. Anake o nao nĩ makoorũo nĩ hinya na manoge, o nao andũ arĩa matarĩ akũrũ nĩ makaahĩngwo, nĩ kũhĩngwo makaahĩngwo mũno. No rĩrĩ, andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magaacokererũo nĩ hinya wao ũrĩa moorĩtwo nĩguo. Makombũka na igũrũ na, na makombũka na igũrũ na mathagu o ta nderi na mati, matinoge, na matinoge. O na ningĩ magatwara, magateng'eraga, o na ningĩ magatwaragwo o ro ũguo na magũrũ na matiũrwo nĩ hinya ũrĩa. Nĩ hinya ona atĩa. Mwathani arathime ciugo ciake. Amen. Tũgũthiĩ gũthoma ithomo rĩa kerĩ rĩrĩa rĩkuma Johana ithano igĩrĩ nginyagia ikũmi na ĩmwe na nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, kũu Jerusalemu hakuhĩ na kĩhingo kĩa ng'ondu, Kwĩna iria rĩetagwo na Kĩhibirania atĩrĩ Bethisaida, na nĩrĩakĩirwo ithaku ithano, na kũu ithaku-inĩ icio nĩgwakomaga andũ gĩkundi kĩnene, arĩa arwaru, atumumu, na ithua, na arĩa monjete, metereire rĩrĩa maaĩ marĩtherũka, nĩgũkorwo gwakinya hingo, hingo na Kwĩ mũraika waikũrũkaga agatonya iria rĩu thĩinĩ akoinjuga maĩ, na hingo ĩyo mũndũ o ũrĩa wamba gũtoboka kuo maĩ marĩkia kunjugwo nĩahonaga mũrimũ o ũrĩa arĩ naguo. Na harĩ mũndũ ũmwe watũire na mũrimũ mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩnana. Jesu amuona hau akomie na amenya atĩ rĩu nĩaninĩte ihinda inene arwarĩte o ũguo, akĩmũũria atĩrĩ, Nĩũkwenda kũhonio? Nake mũndũ ũcio mũrwaru akĩmũcokeria atĩrĩ, Mũthuri ũyũ, niĩ ndirĩ na mũndũ wa kũndonyia iria thĩinĩ rĩrĩa maĩ mekunjugwo, me, maunjugũka. Ngithi- ngĩthiĩ ho, ngĩthiĩ ho mũndũ ũngĩ agaikũrũka mbere yakwa. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, Ũkĩra, woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Na kahinda o kau mũndũ ũcio akĩhona, akĩoya kĩbarĩ gĩake agĩĩtwara. Na rĩrĩ, mũthenya ũcio kwarĩ gwa Thabatũ. Nao Ayahudi magĩkĩĩra mũndũ ũcio wahonetio atĩrĩ, Ũmũthĩ nĩ gwa Thabatũ, ndũrĩ na rũtha ũkuue kĩbarĩ gĩaku. Nake akĩmũcookeria atĩrĩ, Ũrĩa wahonia nĩwe wanjĩĩra atĩrĩ, 'Oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai tũarorathima ciugo ciake. Ariũ na rithe witũ, mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa kũmbũka igũrũ biũ, na kũmbũka ta nyoni ĩrĩa ĩtagwo nderi, na atĩ nĩ mahinda maitũ ma kuuma gĩthima-inĩ. Twathomerwo mathomo merĩ, rĩmwe kuuma ibuku rĩa mũnabii Isaya, rĩrĩa rĩaragia ũhoro. wa kwaga kũũrwo nĩ hinya, tondũ Ngai witũ ndooragwo nĩ hinya. Na rĩu rĩngĩ twathoma kuuma ibuku rĩa Johana ithano mũhari wa igĩrĩ nginya ikũmi na ĩmwe, rĩa mũndũ ũrĩa watũũraga mĩaka mĩingĩ, mĩaka mĩrongo ĩtatũ na inyanya thĩinĩ wa gĩthima, etagĩrĩra kũhonio nĩ maaĩ. Na ngwenda kwaria o na njĩra nguhĩ mũno mũno mũno na kũmũririkania ariũ na arĩ ithe witũ nĩ atĩ ithuĩ no tũnoge tondũ tũrĩ andũ na no tũũrwo nĩ hinya no Ngai witũ ndoragwo nĩ hinya na ndanogaga na ona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũngĩũrwo nĩ hinya na tũnoge we no atũkue na atũhe hinya wake na tũmbũke hamwe nake. Na nĩ wega mũno ũgĩciria ũhoro wa kiugo kĩu, na hĩndĩ ĩrĩa waigua ũhoro wa kũmbũka kũndũ igũrũ, ũkaroraga mũtũrĩre waku, na ũkoragia mũtũrĩre waku kana ũtũraga ta nyoni ĩyo ikaraga igũrũ kana ũtũraga ta nyoni iria cikaraga gũkũ thĩ. Tondũ nĩ ũndũ ũmwe kũgĩa na mathagu, na nĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ kũhota kũmbũka, na nĩ ũndũ ũngĩ wa gatatũ kũhota kũmbũka igũrũ biũ. Na kwĩ nyoni cia mĩthemba mĩingĩ. Kwĩ nyoni tũraa gũkũ thĩ, kwĩ nyoni tũraa haha igũrũ igũrũ mũno, na kwĩ nyoni ta nderi iria ciũmbũkaga igũrũ biũ. Na kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ makagĩaga na hinya na makombũkaga ta nderi. Koguo mĩtũrĩre itũ Ngai ndarenda tũtũre oro ũguo. Ngai endaga tũtũre ta nyoni ĩyo yũmbũkaga igũrũ mũno makĩria. Tũtũũranie hamwe nake tũkĩũmbũka igũrũ. Na kwĩ maũndũ matatũ marĩa matũmaga mũndũ aremwo nĩ kũmbũka, na no njarie ũhoro wamo na ndagĩka nyinyi nĩgetha Ngai atũteithie kũmamenya na nĩgetha tũtigane namo Maũndũ marĩa manatũma tũtũũre tũikarĩte gĩthima-inĩ kwa mĩaka mĩingĩ. Ũndũ ũmwe ũtũmaga tũtũũre gĩthima-inĩ kĩu na tũkaremwo nĩ kũmbũka nĩ ũndũire witũ, naguo ũndũ wa kerĩ nĩ kũmenyera, na ũndũ wa gatatũ Nĩ indo iria itũmaga na itũnyitagĩrĩra thĩinĩ wa wonje witũ. Na kĩndũ no njarie rĩngĩ ũhoro wa kĩndũ gĩa kana, ũhoro wa gũkorwo mũndũ atarĩ na hinya wa kĩĩroho. Ngĩambĩrĩra ũndũ wa mbere ũrĩa wanatũma tũtũũre gĩthima-inĩ na tũkarega kũmbũka, nĩ maũndũ ma ũndũire witũ. Na kwĩ maũndũ maingĩ mũno mekagwo ma ũndũire, na kwĩ ũndũire mwega mũno, na kwĩ maũndũ matarĩ mega mũno ma ũndũire. No maũndũ maingĩ ma ũndũire matiũragio ciũria, tondũ no gũkora twakorire magĩkwo na tũgatũra twĩkaga. Namo maũndũ macio twameka magatũra matũmĩte tũtuĩke ngombo cia ũndũire witũ na tũkaremwo nĩ kũmbũka. O na tũkĩheanaga itũmi cia kĩrĩa kĩgirĩtie tũmenyane mũno na Ngai na tũikare mũtũũrĩre mwega nĩ tondũ wa maũndũ macio ma ũndũire witũ. Ngai arogĩtũteithia twĩrore mũno thĩinĩ wa mĩtũũrĩre itũ kana kwĩ maũndũ ma ũndũire na tweciria mũno matikoragwo magĩtũteithia no nĩ magiragia tũkinye kũrĩa Ngai endaga. Na twamona na Ngai atwarĩria nĩ marĩkũ, tũtigane namo nĩ getha tũhote gũthiĩ na Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ ũhoro wa kũmenyera. Na mũndũ ũcio wathiĩte gĩthima-inĩ agatũra ho, no akorwo athiĩte mũthenya ũmwe na akĩrĩ na kiumia kĩmwe akona ta atekũhona na ageciria nĩ egũcoka nĩ getha athiĩ ageke maũndũ mangĩ. No athiĩ na mbere na gũikaranga akĩmenyera.

Ta mbata ĩthiaga o karia-inĩ kanini ĩgatũra hau ũguo onokorwo kena gĩko ĩgatũra ĩthambagĩra hau na ndĩkoragwo ĩna bata wa kũmbũka ĩgagĩtũra oro hau tondũ nĩ yamenyerire. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, Mwathani arotũteithia kwaga kũmenyera. tondũ twamenyera maũndũ marĩa matarĩ mega tũgũtũra thĩinĩ wa maũndũ macio na tũtirĩ tuĩka a kwamũkĩra irathimo iria ngai endaga tũrathimwo ta rĩu mũndũ ũcio athire akĩthondeka ndũgũ na andũ acio matũraga hau gĩthima-inĩ akĩmenyera nginya kwaragia ndeto iria ciaragio kũu gĩthima-inĩ na no nyende thĩinĩ wa meciria maku wĩcirie andũ magĩtũraga handũ hamwe rĩ nĩ ndeto irĩkũ mangĩaria cina kĩguni gũtirĩ no rĩngĩ ũngĩgĩcemania na mũndũ ũthiaga handũ hangĩ haraiha haraihu no akũhe ũhoro na akũhe idea aronire na hau no aya matũraga hau no mũndũ ũyũ akĩmenyera ũhoro ũcio mwathani arotũiguĩra tha na tweherie ũhoro wa kũmenyera tũtikae kũmenyera gũikaraga handũ hamwe naguo ũndũ wa gatatũ nĩ indo iria inyitagĩrĩra wonje witũ na igatũteithagia gũikara handũ hau tũkagaga gũthiĩ na mbere tarĩu aciari mangĩtwenda mũno no tũtuĩke andũ a kũmenyeraga ona kwaga kũruta wĩra ona kwaga kwĩbarabaria na tũgatũra hau mũciĩ na rĩngĩ ona tũrĩ andũ athomu no tondũ aciari nĩ matwendire mũno nĩ mũgĩkũyũ kiugaga atĩ kwenda mũno gũkũraga rũrĩra no twendwo mũno naguo wendo ũcio ũtũre ũtũnyitĩrĩire tũtũre hau nyũmba na tũkaga kuona maũndũ mangĩ manene na mega marĩa ngai endaga gũtuonia hau kabere Rekei tũrore kana he maũndũ matũnyitithanĩtie na magatũma tũtũre gĩthima-inĩ. Na twamona tũmeherie, nĩ tuge nĩ tũikarĩte gĩthima-inĩ mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtano, na rĩu nĩ ngwenda gũthiĩ na hau mbere. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Mwathani arotũteithia na nĩgetha twĩtĩkĩre kwenda kuona haraihu na kũmbũka mũno na kũu igũrũ biũ, toguo nderi yũmbũkaga. Nĩ getha tũrĩhota kuona haraihu twĩ thĩinĩ wa Ngai, rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Jesu akora mũndũ ũcio gĩthima-inĩ amũrire, ũkwenda ngwĩkĩre atĩa? Mũndũ ũcio akiuga kwenda kũhona. Nake Jesu akĩmwĩra, oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Nĩ tũkwenda gwĩtwara. Yaani na kiugo kĩu nĩ kĩa bata mũno Jesu amwĩrire, wĩtware, ũthiĩ. Ti wĩikare hau rĩngĩ, nĩ wĩke atĩa? Nĩ ũthiĩ.

Tũtikae gũtuĩka andũ a mũthemba ta ũcio. No tũtuĩke andũ mararikĩra thĩinĩ wa Ngai. Andũ mena hinya wa kũmbũka na igũrũ toguo Ngai aratwĩrĩra hinya wake. Atĩ arĩa mamũmenyaga marĩũmbũkaga ta nderi. Ngai arotũteithia na atũhe hinya ũcio wa kũmbũka. Nĩgetha tũtikae gũtuĩka ta andũ acio araru. Namo maũndũ marĩa matũmĩte tũrare, marĩa matũcokagia thĩ kĩĩroho, tũmarore nĩ marĩkũ na tũtigane namo, na Ngai atũhe ũcamba na hinya wa kwĩyeherania na maũndũ macio me mothe nĩgetha tũmũmenye. Ngurubu citũ imwe itũthiaga, ciama ingĩ tũthiaga, maũndũ mangĩ tũthiaga thĩinĩ wamo, okorwo nĩ maratũcokia na thutha na magatweheranĩria na ũngai ũrĩa ũtũtũmaga tũikare kũrĩa igũrũ, tũmeherie maũndũ macio na twĩrirĩrie Ngai ũcio gũtwarana hamwe nake na gũthiĩ hamwe nake. Nĩgetha arĩtũkinyia harĩa endaga. Mwathani arogocwo. Ngai arogĩtũteithia. Hau tũkinyĩte tũthi na mbere. Tume kũu tũikarĩtio nĩ caitani mĩaka mĩingĩ. Nĩgetha tũrĩkinya kwa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgoci. Ariũ na arĩrĩ witũ, twĩtĩtwo na mwĩto wa igũrũ mũno. Mwathani aroiga atĩ endaga tũhane take. ngai arogĩtũteithia kwĩyeherania na kũndũ kũu andũ maikaraga na magaikara mĩaka mĩingĩ na kwenda kũmbũka nĩgetha tuone haraihu tuone maũndũ mangĩ opportunities ingĩ njerũ mĩanya ĩngĩ mĩerũ motungata mangĩ merũ maũndũ mangĩ ngai arenda twĩke tũmone Na nĩ getha tũrĩhingie wendo wa Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Ngai arogĩtũrathima tũgĩathĩkĩra kiugo gĩake na tũkĩneana kũrĩ we nĩ getha atũmbe na atũhe hinya ũcio. Tũkiuma gathima-inĩ kau, tũkĩũmbũka ta nderi nĩ getha tũkinyanĩrie wendo wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rekei tũhoe. Ngai mwega na mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani to Jesu Kristo nĩ tũkwenda gũgũtĩa mũno tondũ wa kiugo gĩaku. Mwathani wende wendaga tũtũre gĩthima-inĩ tũkirĩtaga kuo mwaka ũmwe ta ũcio watũrĩte mĩaka mĩrongo ĩtatũ na inyanya. No wendaga Ngai tũmbũke na igũrũ ta nderi na nĩgetha tũkenagĩre ũhuru mwathani ũrĩa ũheaga andũ aku. Twahoya kũrĩithio nĩwe na kũrathimwo nĩwe mwathani witũ. Tũkĩhoera bamĩrĩ citũ na tũkĩhoera parish itũ ya Mũtũinĩ. Andũ a gũkũ Mũtũinĩ mwathani, ona andũ a Manyata na andũ a Karinde, marathime Ngai na ũtuĩke wa kũmeka maũndũ mega. Arĩa mawĩra mao mũthamaki Ngai mahutĩtio ona makaga ũteithio wao, twamahoera ũteithio wao mũthamaki, ũhingũre mĩrango mĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo. Arĩa marwarĩte Twanĩrĩra kũhona, Mwathani, na twamarathĩra kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ twagũtĩa Ngai tondũ nĩ ũgwĩka maũndũ manene. Twahoera na bũrũri witũ, atongoria itũ mũthamaki, ona atongoria thĩ ĩno, magĩka maũndũ marĩa mothe mareka. Nĩgetha mũthamaki Ngai mũrimũ ũthire, na andũ aku mũthamaki Ngai makenagĩre ũteithio wao. Nĩ twagũtĩa Ngai tondũ ũguo nĩguo ũgwĩka. Rĩtwa rĩaku Mwathani Ngai rĩroheo ũgooci. Na ithuĩ tũgũkĩte Mwathani, tũrathime na ũtuĩke wa gũtwĩka maũndũ mega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani tu Jesu Kristo twahoya. Amen.